Odiochieng' ma kawuono weche modwa rango ni to sani eri kaka wan jo Kenya. Bende wan kod geno moro amora koro kod yiero ma bende no yier godo jadolo machon mar Anglican mano migosi Eliud Wabukala kaka jakom mar Ethics and Anti-Corruption Commission. Bende ng'ama an godo e studio otieno ma kawuono en Okil Kamaloko. Biro nyiso ni to wach mano ne ok otimore joma mokalo ma bende advocates moko nogol nyingigi e register mar advocates en wach mano timore e yo machalo nade. Kaachiel kod weche kaka mag ndikruok kaka jogombulu magi duto pod warango e joma nieri arwaki e studio erokamano mos ogandawa maneno lolwe tv nyis gi nyingi kaunti ni kaachiel kod tiji ma bende imako amos oganda te ma joluo nyinga iluongo ni nelson osiemo an wakili atiyo town ka to ajayoma katwenga mano kaunti ma siaya mm. district mar arieda mm. agono erokamano in wuod siaya kaunti iwacho ni nyingi osiemo osiemo osiemo morono iwacho piyo ahinya Nelson. Nelson Osiemo. Yes. Ero kamano nya wakili Nelson Osiemo arwaki e studio kaendi kendo agoni kamano kuom kawo thuolo mari mar chopo. Achiel kachiel wang'eyo ni wan e dwe ma oganda ndikore kaka jogo ombulu. Waseneno ka jotelo mopogore opogore wuotho e kor gwenge ka bende gijiwo oganda mondo mi gindikre kaka jogo ombulu. In chenro ni eri nyalo wache nade? An nyamana medo kendo jiwo ji mondo owuog kar tiendgi mondo kaw kura nikech kura en haki mari kaka citizen mar kenya mm. katiba wacho ni ng'ata ng'ata ma ja kenya nigi haki mar mar kaw kura mm. koro kendo amedo mana jiwo gi giwuog kar romre gi gikaw kura nikech kurano ema gidhi yiero go joma dhi telonegi mm. kendo e higa abich mabiro. Mm.
Erokamano ahinya Osiemo, awinjo ka ijiwo kamano ero nyiswa ni sani iri waneno ka wan kod commissions manyien chiegni ariyo. Wadwa chako kod mar IBC ma sani koro dhi tawonwa weche mag yiero. In kaka wakili, ng'ama bende oserado kod weche mopogore opogore ma bende oganda bedie kod chwanyruok kata idwa ni mondo oyudie oyudie konyruok ne oganda. Iparo ni sani ka wan kod IBC manyien, ogandawa kata jo Kenya duto onego bedo kod paro machalo nade?
Apa ni jopiny ong'eyo gima omiyo IBC machon, commissioners machon nogol. Mm. Mokwongo nogol gi nikech nag jopiny ne ok noyie kodgi. Mm. Confidence margi. Yeah. Mar jopiny nodok kodgi chien nikech gima notimre ndalo mokalo. Mm. Koro commissioners madonjo gi Gidonjo ka ging'eyo ni joka nowuok nikech ang'o. Onego bed ni ka gidonjo ging'e gimomiyo jopiny na otamre joka ma ji odhi ong'anyo. Koro wan kaka jo- joneno wadwa mondo I wish gi all the best ka gidonjo e tich ok en tich ma ng'ato ang'ata nyalo dwaro timo en tich mar pressure nikech en idil gi politician tidil gi jopiny bende koro wan wang'eyo ng'ama oyier en wakili mosetiyo for so many years yes wang'e nonyalo koro wan kaka joneno marwa en mar mondo giti maber mondo geno moro nodok ne jopiny chien cha Yeah. ni kara kula iku- ni ku- kura inyalo kwal odog e piny king'iyo elections mosekadho Yeah. election ma manokadho em nantiere election petitions mang'eny manyiso ni ji mang'eny ok noyie gi dwoko ma ng'an tiere emomiyo ji naringo ka yie kot koro ber ka koro oket mpango ma I- commissioners maber gi monye- moket ma kawuono nochamo muma Ob- ober ober ka otimre nade oketo mpango maber madhi miyo jopiny bedo gi geno ni kwadoke kwadhi e yiero to joma olandno oyiergo e joma no oyudo kura mang'eny. Mm. Ero kabana nya wakili, awinjo kiwacho ni ng'at ma yiera kaka jakom migosi wa e, Chebukati en okil kama loka mabende osetiyo thuolo malach. Kane irango oganda mane oter nyigi achiel kachiel mondo mi orangi ni to gin joma gima nyalo kawo tijni nitiere jok mane oyudo alama moinge. Kane wang'iyo percentage mane oganda oyudo nitie ji ariyo mane ni mbele ne en ne en namba adek kanyoro to en ema nokawe. Maendi ne bet okelo weche koni kod kocha. In kaka wakili iparo nade wachni ero gimomiyo na jok mane oyudo max mane ni malo moingi ariyo ne ok okawo to en ema okawe.
En mani eh, joma natiere panel yes. pok oduokonwa gimomiyo ok nawier ji ariyo mana oinge gi max mm. to be jopiny bok ong'eyo ni ang'o momiyo ji ariyo mana oingo ng'ama oyier sani kaka jakom ni mm. oinge gi max to en oduogo moduogo mokawe yes. pod ok wang'eyo koro en mana gima wanya wacho wanya mana speculate gima omiyo en mana ni tije gi be en gin tije siasa kineno an kaka ap- apare yes ipachi in pacha pacha owuon en ni kineno nyakantiwa mana roslin odede mane obedo namba achiel Mm. aparo ni ok nokawe nikech kuma owuoke mano parona Mm. king'iyo jomosebedo chairman mar IEBC yes apa ni Eh, piny owacho dwaro ga ng'ama owuok e minority tribe mm. ni ema gionge gi ng'at ma nyachunga chung' ka ker mm. to kineno Rosino Dede to neno Dr. Mutaha Kangu yes.
jogi wuok e, e large tribe mm. ma gin gi interest sana e ker Mano pacha. Koro me ko kwano kwano gi siasa gore ga kanyo ni jogi nyalo ga dok ne ng'at moro ni. Mm. Uh, jakoma nokalo bok na wuge tribe maduong'. Yes. Koro apa ne en ga mana balancing gitemo ga goyo kwano mar uh, keto ka gi ka ni ng'ani koketo to interest ne eh, ker ni nikech ker ema ji ng'iyo. Mm. Bro dok chien. An mane paro an nikech ok aneno Makinski mano wuok gimomiyo ng'ayi noyie to jaoko ok noyie.
Kaluwore kod paro miwacho ni mari noyero, iwacho ni nenore ni joma ne yiere rango ni, manyiso ni jok ma ne yiere gi eki, gin bende pachgi ne giseketo e wigi ng'ama ne gidwaro mondo gikaw.
An aparo ni ne giseketo nikech eh, kidog chien ing'iyo Mm. eh, iyudo ni joma no obedo shortlisted Yes. midhi yier chairman mm. na ji ariyo masiluongo nyinggi ma odede gi mutakangu dr mutakangu mm. gin mana idhi ter nyingigi mm. to kochopo uh, uh, ka, ka wachno dhi rumo to gidog gilando yes. ni ok giyudo ji ma ji ma timore nadi joma gidwaro Mm. to jogi mana ose mana nyinggi nosewuok gi marks kaka wasomo e gazet Yeah. ma gidog gilando mondo ji otimre nadi Mm. ondik kendo Yes.
ema koro ka ji dogo ndiko uh, that window nodogo yaw kendo ma jo ndiko motero application gi ema koro ayude wakili ma oyier sani ni Mm. manyiso ni ni kata jok mana yiero jogi the panel mana yiero jogi Yes. um, apart from ng'iyo qualification mar ng'ato mm. apari na gin gi extra gimoro ma ging'iyo ni to ng'atni to en piny mani mowuokie mm. to kwayiere ka joka biro kelo koko koso en nang'o apari na gitemo ng'iyo gitemo balance gima uh, ng'ato ok nyago e koko Ema omiyo ineno ka koro ng'at moyier ni eh, piny oling' aling'a nikech ji kiaye. Eh, eh, Tribe ne ma- mowuok ema be en support kucha. Osewachore ni notiyo machiegni kod ODM e yiero mar higa aluf ariyo kod apar gadek. Ne en ja ODM ma bende nochungoro kaeto nogore piny. Ma endi ok nyal kelo wach. an kaka ng'e ni eh, mondo yieri kamoro nyaka tim ni background search kabisa Yes.
to kaka na anene gi kaka nowache e tv kana ninone mm. nowacho ni kana oselwar eh, higa mar 2013 ok nodog ochung' mm. en odok modok e tije mar wakili mm. koro noonge gi uh, interest moro amora e siasa mm -hmm. kamano kaka anene kiwache to mondo ine kowach kamano to en nyaka in- ipar ni onge ng'at moro amora manotero barua mar pinge Mm. nyiso ni notimo jasusi moro ma- ma- maber e background mare ni adier ng'atni nikech kata joma luongo nyingi ni Yeah. jogo osebedo gi relationship Mm. gi josiasa Yeah.
to koro ing'iyo ni relationship mari en osubsist nyaka sani kata en osekwamo kamoro koro apa ni mm, eh, chairman moyier sani ni nogologi e eh, e kwanno nikech en en oja siasa chon Mm. to we siasa ne 2007 Mm. maybe joma na eh, nyingi malogi nitiere kaka na otimne u- ujasusi moyud nang'o nitie kaka podi gin ei political party ka Mm. to gima timre ni constitution to wacho ni mondo ibed chairman Ok onego bed ni in the past five years ibed involved in any political activity. Yeah. omiyo koro oganda duto inyalo nyiso nang'o ka koro sani wan kod ibc manyien wacho ni tieno wale sani ne oganda odhi e wang' apaya kane gidwaro mondo mi olok commission mochung' ne tayo weche mag yiero nikech ne ok giyie ne ok ging'eyo ni to kagoyo ombucha Bende ombucha ibimi luor ni kawacho ni adwaro ng'ane to ng'ane imiyo tich ma agone ombulu mero. Sani in kaka wakili, in kod geno machalo nade? Ka wadhi e yiero mar dwe mar aboro. An gi geno eh, gi commissioners gi chairman moyier ne nikech eh, kaka nene nego bed ni ging'eyo gimomiyo gidonjo kanyo mm-hmm. to gimomiyo jowetegi nowuok. Yes. Jowetegi ok nowuok ni ni gi- ni gimoro timre ni gimoro ma inya gol gi ng'ato e tich. Mm. Jowetegi nowuok nikech jopiny ok nadwargi nikech of perception na gin biased. Mm. Gidok ne jomoko. Yes. To ki ne jarifari ok onego idok ne ng'ato. Mm. Koro an gi geno kendo anyalo jiwo jopiny ni ko ni wakauru kura to wago kura. Mm. Ah, nikech kata chakre wadhi yiero wan gi wan gi wan gi chike mang'eny moseloki mabro miyo wado wadhi e yiero to kendo kuchwa at the end of the day wan gi geno ni kuchwa idhi kwan to ng'ama nigi kura mang'eny ema idhi land noyudo erokamano ahinya wakili ateri achiel kachiel e weche gweko ma kedo kod eh, mibadhi mano ethics and anti corruption commission mabende wasebedo kod eh, jokombe mopogore opogore kaachiel kod commissioners mopogore waseneno ka ilokogi e kinde ka kinde waseneno ka oganda iluongo e weche mag mibadhi odiochieng' kodiochieng' to pok waneno ka nitiere okang' mager mosekawne joma chalo kamagi Iparo ni lokruok mar jakom mar EACC en onyiso nang'o ne piny mar Kenya?
Ma an ok dawach ni nitiere lokruok moro me- mwadhi neno mal- maduong' Mm. nikech sani koro oyier eh, Abukala. Abukala, bishop machon mar ja Anglican Yes.
to
kiseneno history joma osebedo e commission kanyo as the Yeah. chair Mm. gin eh, jomitiyogo gi siasa Eh, ng'at mana koro bishop ka okumeni mm. philip Kisi, um, kinisu, kinisu. Mm. na gen en ng'at mana ong'e ni na en gi chilo moro nomiene yeah. ma kata ka niyiere mm. ok inyal nyisa jeff ni, eh, ni, ni serikal man nigi intelligence yes. nyanya kia ni philip no osedil gi eh, NYS. en NYS Mm. ok inya ng'isa Mhm. en mana ni siasa kae to gik moko odok eh, ma ok inya ng'eyo wan kaka wanene opore ka josiasa nene nikech eh, nitiere interest ei corruption ka Mm. nitiere um, eh, en- anti corruption law Yes. wacho ni ka ka ibedo bad to ok inya chung' for five years Yes.
to ka iketo ng'ama thuon kacha Mm. to ng'ama thuon ni chang jasiasa nikech giri nyaka donj- do- donj e bunge to jabungu ok dwar ng'ama thuon Yeah. madhi gole gi kom Koro gidwaro ng'ama yom yom. koro gidwaro ng'at mayom ma kata koko yom to ng'at ma ginya ng'isi ni we wan e giri moro Koro itemo wacho ni Wabukala ginyalo siemo kata Wabukala yom yom. Eh, ok awach ni oyom yom pok waneno kotiyo To inyalo sieme. to en ng'at ma apani ong'eyo gimomiyo okete kacha to kata koyom yom mm. kata koketa kata nonge gi chilo mm-hmm. to en ng'at ma kogone simu ni ing'e ni wana mwi tich yes. taparo nyadok chien mama gone nikech eh, gima ng'eyo ni EACC onego bed ni en body mochung' kar kende kata independent institution ang'o momiyo wachak wagajo duonde machalo kamagi eki mwang'eyo ni onego bed ni chung' kende gikawo instructions from their office gin owuon jeff nyaka ing'e ni kenya kae demokrasi moro poko um- umachua Mm. gima iwacho ni independent constitution is on, on paper ok en gima tim.
en gima wasomo e, e, e katiba ni en independent Mm. to kinya ng'isa ni ni ginene ni sani waneno ka kuon osetimre Yeah. to kuom osetimre ni mwa- mwaneno ka ji wacho e tv ni ng'ani no wuok gi pesa eh, gunde kama yes e car park to jogi pod nitie mana e town ka Yeah. Pok omakgi.
pok omakgi Mm. to pesa nolal ma jomoko we tich giwuondo ji ni daktari mung'isi gineogi e tich Yeah. to jogi pok omaki in ipar ni kada bed ni, ni jogi Mm. ok, ok, gin independent dogera gisemako jogi joma wuok ma pod wuotho town kae to gisekwalo pesa Yes. ok wacho ni gisekwalo owacho ni nitiere evidence ma lead Yes, manyiso ni nagi ni nagi samoro- gin e yeah, iye mm. kanyo Koro gima atemo wacho ni independent eh, bodies ma utemo wachogo En on paper. gin mana gin on paper Mm. lakini nitiere simu moro ma kowuok kogoni to nyaka imak amaka Koro ng'ama interfere?
En sirkal ema interfere koso kweth mobalo kod piny owacho koso wan wawegi kaka jo Kenya ma interfere kod bunde? Eh, nyaka ing'e Jeff ni corruption ok omako sirkal kende Mm. corruption omako nyaka joma nitie opposition kata joma nitie opposition go gin mana dhano man joluor be ok jo serikal kende ma kan an kaka osiem an ang'e ni an gi power moro to an gi jomoko matie toka yes magone simu ni awinjo ni in gi file moro kanyo file no kimako to be nitie kodhi wadhi dii dalau kocha Koro ok en mana sirkal ema ni sirkal to ntiere- koro ntiere gi yore manya gin gi to gin gi s- state resources ginya kata inya po mana ka ng'ato odhi e timre nade ni koro in wadhi goli through parliament yes to in ng'ama chamo milion ariyo pile Mm. nyithindi be ichulo ne i- mano comfort mari ine koro file ni file achiel ni emachak mona emachak gola e tich Mm. koro mano an kaka kuma beti kuma nene gi history mano osebet Yes.
king'iyo history mar around ngera Mm. king'iyo history mar pielo limumba yes pielo limumba wacho ka en gi files moko ma mager yeah to nochopo kure Nikech files go na gin files mek politicians. Mm. Dog notim atima gimoro molok sheria mm. ma pilo ni mambo wuok oko. Mm. Koro gima wadaneno ni bishop moket manyien ni. Yes. Nyaka ung'e ni ok en kanisa kuma odonjene ok en kanisa. Mm. iwachoga iwachoga ni kanisa onge ga democracy Yes. lakini kacha obed abeda ni gima wan wasomo pile ni is an independent body Yeah. wadaneno ka oloke as an independent body kik ti kode kisiasa nikech wane eh, e higa mar go siasa mondo ti kode mondo jomoko otimre nadi omakom mm. nikech koro corruption osiemo gima dwani mondo ateri achiel kachiel kiwacho ni nitiere external forces mabende interfere gi independent bodies magi eki gin duonde ma king'iyo sara mowuok e, e duolno ero e dwe achiel michulo jogo eko matiyo kanyo ichule kod taxpayer an gi in ma ing'ado osara marwa to ing'ado tidhi ichulo jogi eki Be iparo ni kaka isewacho ni ineno ni nitie interference, is there a need mondo pod wadhi nyime kod bedo kod duonde aina gi eki? Mokwongo ka gima waseneno ka EACC ni otimonwa malong'o onge. In iwacho ni nyaka jok ma osene ni adieri neno nenore ni nitie kane ng'ani notimo kama, ng'ani pod wuotho nyaka kawuono. Kidhi dala kucho ka ng'ato okwalo kata gweno to ng'ano inyalo ter kata ka chief ma ter mana e dhi jela. To gweno ema nokwalo kata nokwalo siling' mia ariyo moro. Iparo ni bende nitiere need mondo oganda omed omed wamed chulo omendawa kwachulo jogi ka onge gima duonde gi nyalo timo gima nyaka ing'e jeff ni iwachoga ni rome was not built in a day yes it was being built daily mm. koro kata ka waonge gi geno kuom duolno yes gimwa ho mm. ni mondo en gimiloso pile ma kata ka wago koko ni ang'o ma mok timre kata ka Osimo nyaka ne wachak bedo kod ECC kata kwa wacho ni Romero ne ok ogero odiochieng' achiel. Bende nitiere gima ginyalo convince wagodo kaka oganda ni ooyo in 2010 ne wayudo ji abich kod weche mag mibadhi, ariyo nitiere jela, adek noyudo ka onge makosa. 2015 noyudo ji apar, abiriyo okawnegi okang' nieri mondo mi ji one kaka example ni Professor so and so kata minister mane ng'ane ng'ane kata jaod bura mang'ane ng'ane en en e jela nikech weche mibadhi. Magi eki nyalo miyo wapuonjruok kaka oganda ni gine kitimo tikaw ni okang' mager. Gima waneno en ni ogandawa maonge kod nyalo gin inyalo kaw negi okang' to ogandawa man kod nyalo e, in terms of pesa gin onge okang' minyalo kaw negi. Pod wabiro mana medo dhi nyime kama endi. Eneno Jeff king'iyo the legal infrastructure Yes.
ma guide eh, anti-corruption Commission.
Yes. Ibro fwenyo ni ok inya blame anti corruption kende. Nikech eh, mokwongo kapok wadhi mbele gi point no. Yes. En mani bedo mar commission no.
Yeah. Ni commission otie. Mm. Kata ka oh, joma dongo koda mako. Yes. Lakini nitiere luoro moro ma okete. Mm. Okete ji. Ni ng'e ni Oketo ji gi buok. oketo ji gi bwok. Aha.
ineno koro en mana mar bwogo ji e okedo ji gi bwok ning'e ni anti corruption nika Yes. anti anti corruption kata ka onge gi eh, lak mar timo nade Yes. mar ka ng'ato nikech eh, jogi ok nyal prosecute you yes kata iwacho ni ng'ama nigi power mar prosecuting ng'ato yes en mana office of the deputy of, of the director of public yes prosecution. dpp mm.
ndalo moko uh, na jogi ywak mondo migi powers gi yes nikech jogi ka gi maki in jefi in jama badhi mm. to gibo materi ka deputy eh, DPP. DPP mm. to DPP no mm. ema nyaka koro chaji e kot to koro manyiso ne uh, uh, ka wadhi nyime osimo wayudo wa ni kare duonde gi kio nego giti machiegni nikech ang'eyo ni DPP kaachiel kod ECC onego bed ni jogi kitiyo kanyakla mm. kaachiel kod obila bende nikech mm. magi duonde moko wanyalo wacho ni ng'at achiel nyalo tiyo independently ka ECC osemako magi fwenyo ni nitiere evidence gibiro tere ka DPP moro DPP bo manye ni to nitiere kanyo mondo ang'o ma mono gini kesa moro ero ka gini giwacho ni wan wase forward files ne DPP DPP chak duoko files odwa no chako tim kia further ang'o gini mm -hmm. koro moving forward iwacho ni ero ber ka wan kode nikech obwogo kama mm -hmm. to maendi biro dhi nyaka kara waho ni koro wan gi a new chairman yes
ma ise doubt uh, mwasa be aseke ase doubt Yes. matin to an ahope nyaka imi ng'ato benefit ni odhi tiyo mondo oket uh, offices ariyo gi anti corruption gi mar director of public prosecution yes nikech offices gi gin independent gi te yes judiciary ma be it- ma itere jigi Mm. mano be gima independent yeah ma koro jogi oti kanyakla wagol gimiluongo ni corruption ni kata ka dhi kawowa the next 10 years yes to wachak neno fruits ne sani nikech kata sani nwachako revolution higa abich mokadho Yeah. to pod ok waber nikech pod waneno ka wastages ng'enye Mm. lakini en gima itimo nade en gima iloso pile Yeah. koro kata anti corruption ka ka wabukalo mako tich kong'e ni en independent to ohedak independent commission yes to apani ka en gi parono to wanyalo tiyo maber kod wanyalo tiyo maber koro bed kod geno kaka oganda achiel kachiel agoni erokamano maduong' ahinya uh, wakili osiemo gima dwaro ni mondo iwach mapiyo kwatieko en ni nwaneno ka uh, oganda ma bende gin advocates kata uh, lawyers ne ogol nyingegi e list mar advocates iwacho ni ok gisebedo ka gitiyo tijegi maber ok kata nitiere misconduct wach ni eri un kaka okinde ka udhi mondo mi otiegu e training ang'eyo ni ipuonju kaka onego bed ni utiyo ne oganda bende waseneno oganda mosebedo kod ywak koni kod kocha ni okinde sama neno ka ng'ato yude ka en disparate en e disparate situation uchako u- u- u- u- ukonye ne udwa loso ne wach no ero to uweye ka en more disparate pesa orumone onge solution mayudo Nano kala speak no gol moko, ogol 20 e list mar advocates. Nero. Wach ni eri ang'o matime to bende onyalo rumo. Um, ok en gima ber ka advocate Yes. uh, iriembo Mm. nikech eh, makosa mowuok kon- kore Mm. Eh, list manowuok miwach mowuok last week na nanene to obedo gazetted Yeah. ni nitiere jomoko amadhi apar mobedo suspended Yes. apar obedo Mm. ogol oko kabisa mm. ok en gima ber eh, eiwa kaka wakili yeah. nikech eh, e tij mar wakili ni kiweyo daktari mm. en tich moro ma inenri gi client to client nyisi shida ne te yes. koro ibedo in a position mar trust mm. mar client ma ki inyalo ketho trust no to kaka in kaka koro client onge geno moro amora minya bet kode kuom ka wakili ni mm. um, gima neno ni ok en gima ber ka list no wuok to kineno makosa mogol gigo yeah. en mana makosa moko ma mapani uh, ok ginyal ok ginyal ji tetea maber mm. nikech eh, mondo goli yes ok en gima itero ng'ato ka wakili ka ulto kinyi goli mm. commission no Okawo omiyo- time. okawo time Mm. omi time mondo ijitetea Yes. ni ero jeff okelonwa wach moro kane osiemo en omi kes eh, inyiew ne ot mo ma ma inyiew ne ot ailani to bank osimi pesa to odni to kid- to en loan mikawo ting'ade pile Mm. to in en gima wuone ga pile ni an bank pok omiya pesa Yeah. odarito Mm. odarito koro mondo ong'adi ong'adni bura ni ni wuok Mm. en, en, en bura moingi en bura moingi en bura moingi nikech omi time mondo ji tetia en, commi, en commission ma be obedo headed by ourselves our lo, uh, lawyers mohede mm. to colleague ok nyal riembi tich kionge gi makosa yes eh. koro ma endi nyiso nang'o simo kaka un wakinde onyiso ne kare e iu ka endi bende nitiere e oganda moko ma machalo mana jok ma nitiere mondo mi ohiny oganda moko Em, en mana kaka iwacho e oganda onge ng'ama ber Mm. kata ibo yudo ni kata joma dhi lemo Mm. ibo yudo ni ng'ato nokwalo sadaka ei kanisa ka to en e ng'ama odhi mana lamo nyasaye Ah. kata e kinde waka ok anyal wacho ni wate wan joma ber Mm. nitie jomoko ma oneno opportunity Yes. moro monya timogo gimoro Yeah. kowe ni ni client no Mm. en ng'ama ofuwo kata client ok bro penje Yes. ineno Koro ok anyal wacho ni waber wate, nitie jomoko ma e kindwa ma ka neno nyuoli jakuo kata i- kata in daktari to in mana jakuo. Koro dogi odwa ni mondo oyak nyaka mar ng'ama onge godo. Onge wach. Agoni erokamano maduong' ahinya okil Kamalo ka osiemo kuom chopo e studio wa odiechieng' ma kawuono. Gone oganda wa oriti. Ah, agoni uritu kuom bedo kodwa kawuono kwa kwatwak e weche mwawacho gi Jeff kendo nyaka chieng' moro wanere.
erokamano ahinya mano wakili osiemo ka bende nwarango achiel kachiel weche goeko mag mibadhi warango weche goeko mag yiero kaachiel kod weche mag tije ma bende ichiwo kod okinde e pacho kaendi ka wuok ilolo tv kuku mar wach jefolo mbaka uritu masani